zvomongoramba muchingoita zviamusikuona kuda kujaire chiiko nemamoyo chinguri chawamuka kare panze kuti utsvere mumba ine zvino waona ndagara pasi wakunditi tibude panze chii aiwa inyaya yekuti mabasa azowandi tarirai ndandisipo ndadzoka mumba macho aiwa tsvairapo China yanyanya ka.
Aiwa zvakaoma.
Zvakaoma chiko. Ndikuti nditsvaire tsvairewo kamumba munoitawo zvinganese muno mukadzi anga asipo. Huh? Ah, achigodora so. Kudai so mumba kudai zvese izvi. Huh? Zvakaoma zvikwadi. Nepekutangira uno uchitopashaya asi unonzwa vanhurume vano hunhu hwakashata fani. Vanenge vachitoona zvinhu zvese zvakatonaka. kudai ah, iyo bhutsi iyi ndoiziva mba muno zvakaoma zvokwadi ndandichingodzisa apa dzese ndozodzigadzirisa Ah. Ndikaita zambia rangu irori. Aiwa ndina zambia rangu. Yesu. Yesu. Imbedzana nekudzisi. Hmm? Zvakakumana zvokwadi. Hmm? Idzo tsvina. Hey. Nemakurukwa. Hai mbaba chigodora. Baba Chigodora. Chachi futi. Aiwa, huyai kakuno timbotaura.
Futi zvakare chava kundaidzira zvakare. Hano handidi kubuda panze, ndabuda panze. Kuti utsvaire zvakanaka. Ko chii futi? Tanda kudzoserei muno nde aya mashura andiri kuonai. Munoona hembe idzi? Handina hembe dzakadai muno. Pane nebhutsu dzandangozoirongedza apa handina bhutsu dzakadaro. Zvino nemabhurukwa emuzera yakasiyana wona. Ungandibvunze zvinhu izvi, uri kuzoona zvipfeko zvemunhu wechikadzi. saka unobvunza ini ndiri munhu wechirume pane chandopfekere ipapo
ko kana zviri zvako asi ndingatadza kuziva shuwa zvinhu zvangu zvandinopfeka mabhurugu angu andinopfeka hmm, haina izveizvi handina chatoziva morevei kana muchidaro pamwe ndezvamainini mainini munoona here kuti iri ihombe iri muri kuriona rezeto yemunhu mudhafu chaiye eh. kumva kwazoti ndere umwe muzera oiri muri kuriona haa anogona ari makonzo nokuti makonzo epanapa zvaari kuti asizunzwisika makozho izvozvo ndaatozonhonga chikwama changu ku- ku- ku- kumba kwemukomana uku imi makozho anongo- anongotuta achiunza zvinhu zvakanaka anai kudai boy makonzo ari panapa Eh, hayo haasi kuita izvozvo t-shirt ya- yagarden boy apa inge iri mukati muno mumba yakatakura negonzo yakanzwa kuno ayo makozho aya kai tonyanya ndichanzwa ayo haa makonzo chete akunza hembe bhutsu nemabhurukwa akaanenge achiteera hwema hwekusawachwa hwema ari ani haa ah, ndizoziva zvangu but makonzo eh, bva zvandishamisa
makonzo
uri kuona chii bebe mukadzi wangu akaya padhini patori ma one ari kutodya gaka mbishi ah, ende kuti tiramba chionana ka haa ah, zvatoma one ezvi nezvi
etimbosiyai woza haa chimoto ichi
peshi Yesu, Yesu, Yesu, Yesu. Nei baba chigodora kumunotsvageiko ipapo kukotama kudaro urume guru rakadai ndinatera sokisi rangu rikana ndona chienda ndigonzo norevei kwemi ndinatera sokisi rangu
zvakaoma zvokwadi vachigodora Munoteera sokisi mumba muno mumba mapeshi muno. Newe peshi. Naye maichigodo hako kanaka here? Hayi wa peshi zvacho so. Ausizombonzwa kana chinhu. Kana kutopa nehope mechigodo. Iwe.
Murume wangu hofori yerume yanga akafongora apa ndikutsvaga sokisi. Ah. Hey, murume wangu chaiye chaiye mumba mako munomu iwowo woti wakavata apa handisi kutomboziva kana kutombozvinzwa machigodora handina kana kutombozvinzwa yo yo yo rinosokusira kira rakapinda sei muno raari kutsvaga mumba mako muno peshi maichigodora ah! regai ndikuudzei asi hamusi kuziva makonzo adai kungotora masokisi ari kungotora zvinhu zvevanhu zvongozoonekwa zvamumanext door Haa nhaiwe peshi ndikutorerepaomo ndakaona bhutsu ndikaona hembe ndikaona mabrugwa zvino zvoreva chikwe zvimuraini munomu ndizvo zvazvingoreva kuti saka kana muchionawo mabrugwa kunokuwaonekawo sokisi sazvino kuti makonzo aya ari tosei ari kungofamba achingotora zvinhu zvavanhu achiisa manext do mungofanira kungozviandaspeshi ndikupeshi makonzo ayaka ndikutorevechanzwira makonzo aya zvanyanya kwangu ko bhutsu hembe mabhurukwa akasiyana mizera makozho epi kwakadaro iyayo mungafunga kuti ndingabva ndaitawo sei kona maichiko Ah.
Ah. zvakaoma pesi asi uri shamwari yangu usakanganwa izvozvo pesi ndinotozviziva maichigodora